Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Transport Malta, Mapfre Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex,

Rolex Middle Series 2015 L-iktar tellieqa importanti fl-Ewropa u ċertament waħda mill-aħjar tad-dinja. li aħna nozz iddedikajna lil Arthur Podesta ġiet u spiċċat, għaddiet. Illum se nlaqqgħukom ma' ftit min-nies Maltin li ħadu sehem fit-tellieqa biex nisimgħu dak li t-tellieqa kif rawha huma minn fuq id-dajjes tagħhom. Naraw x'jgħidulna.

Konna ppreparati tajjeb ħafna, kif konna fis-snin oħra, li nista' ngħid li erba' ġimgħat qabel it-tellieqa ma kinniex arblu, ma kinniex rudder, ma kinniex sail drive, qlajna kollox, għamilna ħafna xogħol fuq il-boat. Kont naqra dispjaċut mill-mod li ttacklijajna r-race għax kellna pjan u ċertu ħinijiet ma żammejniex ma' dan il-pjan. Tinqabad frigħ. F'riħ ħafif u l-opponents tiegħek jaħarbu. Mil-lat ta' team work ħdimna sew, biddilna l-luħjiet f'waqthom kull darba li rajna li kien hemm bżonn li isma' dal-qlugħ wasal li nibdluh ma nitilfux ħin Naqbdu nippreparaw qlugħ ieħor intellgħuh fuq id-dekk, inqabdu kollox, meta jkun lest intellgħuh. Jiġifieri minn dak l-att ma qgħadniex lura, kull darba ppruvajna li nottimizzaw l-qluħijiet li kellna abbord. Kien hemm ħafna drabi fejn inqbadna bla riħ. Tagħmel siegħa, satej bla riħ, taf li l-boats l-oħra miexjin four knots inti qed tagħmel half a knot jew xejn u irnexxielna kemm-il darba naqbduhom u nerġgħu nġibu l-pożizzjoni tagħna. Sfortunatament ma nafx eżatt x'ġara għax peress li ma tkunx inti n-navigator tkun qiegħed qed issuq biss ma tafx x'kienu r-raġunijiet imma kien hemm ħafna drabi fejn stajna immorru aħjar. Biss dawn l-affarijiet jiġru 'l kulħadd u minn tellieqa għall-oħra dejjem tipprova tibni fuq l-iżbalji li għamilt it-tellieqa ta' qabel. Ippuxxjajniha ħafna 'l bogħod u imxiet sew, preparajn, konna ppreparati ħafna mill-lat, mill-aspett ta' anke ikel fuq il-bogħod, shift systems, ilma, kollox, kollox konna ppreparati tajjeb. Biss konna ftit sfortunati fejn inqbadna bla riħ. L-aħjar żminijiet tas-sailing tiegħi kienu nintellaq mal-Yacht Club meta konna għadna fil-premises l-antika kien ikonna tlielaq kull nhar ta' Sibt. Dika kienet ħaġa li kienet sabiħa ħafna għax soċjalment tintaqa' man-nies wara r-rejs u minn dakinhar minn dakinhar tar-rejs diġà qed taħseb għall-ġimgħa d-dieħla li ħa terġa' tmur ittellaq magħhom. Ehm, ukoll kelli l-aħjar żminijiet meta kelli s-sailing school għax dik ovvjament meta meta kien ikun hemm wisq riħ biex tgħallem, stajt toħroġ u tissejlja u tagħmel filgħodu tissejlja waqt in-nies l-oħra jkunu għax xogħol. Dik għalija kienet l-isbaħ żminijiet. U anki mindu mindu eh,

għal Mister Simon.
Rolex Middle Series fuq Unica 2015, rajni għalli kena start tajjeb ħafna, it-teliqa bdiet brieħ vera ħafif, Aħna u train Messina waqafna għal ħafna sigħat, xi tmien sigħat, wifqin f'nofs ta' baħar bla riħ. Kif riġna minn Messina dik tellieqa ittik iċ-ċans li terġa' taqbad il-flotta tiegħek u konna qed niffolowjaw id-dgħajjes li huma kompetituri tagħna. Kif dawna ma' Stromboli arġajna tqajna kollha flimkien, it-tellieqa raġgħet bdiet, inżilna tellieqa niġru lejn Favignana, Kif donnna fil-Vinjana nżilna niġru b'riħ tajjeb lejn Pantelleria. Ir-riħ raġa' waqaf hemmhekk u erġajna ntqajna kollha hemmhekk. Kombinazzjoni li Maltin kollha erġajna ntqajna kollha flimkien u t-tellieqa tagħna għall-kompetizzjoni Maltija hemmhekk bdejna nimpuxxaw biex wieħed jipprova jgħaddi lill-ieħor. Kif dorna ma' Lampedusa sibna baħar Sabiħ u riħ minn wara, konna qed niġru u spiċċajna f'pożizzjoni mhux ħażin u spiċċajna third in class f'ORC u vera kuntenti bir-riżultati tagħna ta' dis-sena.
Fuq arti kull crew huwa tajjeb, in his own right. Jiġifieri kull sailor, kull crew member li għandna abbord huwa top class sailor. Imma il-dimensjoni għax għandek crew konna disa' abbord, xi ħadd irid jagħmel final decision. Issa, għandna wieħed abbord li ngħidulu tactician. li da jieħu l-ideajiet, l-opinjoni taż-żewġ watch captains li huma jiena li u Sebastian Ripard. U da speċ ta' jitfaħħar ġo borma waħda, joħroġ b'deċiżjoni li li ħa jkun fl-aħħar mill-aħħar l-aħjar deċiżjoni jiġifieri mhijiex bias da, mhux ħa jieħu d-deċiżjoni tiegħi biss ngħidlu mur dik in-naħa jew ta' ieħor mur dik in-naħa, da ħa jieħu kollox in consideration ukoll id-dajes tal-competition li huma madwarna u jagħmel il-call. Mhux dejjem hu l-aħjar call, imma dal-bniedem ili nissejlja miegħu minn 2003 u għamilt fuq 10,000 mil miegħu ntellaq. U jar joħroġ minnha l, it-tajjeb tiegħu biss.
Jiena Christoph Podesta, dis-sena għamilt l-Middle Sea Race fuq l-Elusive, konna tliet skippers, jiena oħti Maja u ħija Aren. Jiena as such kont il-watch leader tat-tim tal-watch tiegħi, jiġifieri aħna inqsamna ġiex timijiet, il-crew kellna erbgħa erbgħa u konna għaxra b'kollox u t-tnejn l-oħra kienu navigator u tnejn navigators u floaters kienu jitilgħu meta kellna bżonn iktar iktar għajnuna. Dis-sena kienet diffiċli ħafna għax bdejna ma tantx kellna ħafna riħ, Il-kondizzjonijiet kienu ibsin ħafna, ir-riħ kien qed ivarja ħafna, allura kellna vera nikkonċentraw u naħdmu lejl u nhar biex inżommu d-dgħajsa miexja kemm jista' jkun b'veloċità qawwija. Ovvjament telaq matul il-ġurnata ħaġa waħda, imma trid tkompli matul il-lejl, vera trid taħdem u tkun taf u tkun ċert li kollox organizzat u jekk trid tkun tbiddel xi qlugħ jew forsi għal xi raġuni r-riħ iżid, inti tkun ippreparat għal kollox. U dis-sena kellna crew tajjeb ħafna, kellna nagħmlu ħafna manuvri, speċjalment meta Meta konna għaddejn mill-Istrettu di Messina, 'il fuq minn Sqallija kellna riħ ħafif ħafna, kellna nbiddlu ħafna spinnekers u kemm jista' jkun invarjaw il-korsa tagħna biex nużaw ir-riħ kemm jista' jkun favurina. Kif dorna lejn Favignana u bdejna niżlin lejn Pantelleria, ir-riħ Ġie impoppa u beda jżid naqra u kif dorna ma' Lampedusa beda jitqawwa u ġejna qisu sparati b'luħjiet żgħar lura lejn Malta. Din is-sena d-dgħajjes Maltin qisu għadu flimkien u ma tantx Infridna ħafna, dejjem bqajna qisu kważi f'eyesight minn xulxin. Dina qisha xi ħaġa stramba ħafna, imma naħseb hemm ġiex raġuni għalfejn bqajna flimkien. Il-Middle Sea Race hija tellieqa diffiċli ħafna, speċjalment il-kundizzjonijiet huma iebsin. Mhux għax ir-riħ kien qawwi, għax ir-riħ beda ir-riħ ivarja ħafna. Issa hemm ħafna postijiet speċjali fej inti tkun trid tgħaddi minn post partikolar biex ma tinqabadx mingħajr riħ jew riħ kontrik. Allura peress li dawn il-dgħajjes Maltin ilhom jagħmlu dit-tellieqa ħafna ħafna żmien, Qisu kulħadd kien jaf is-sigrieti tal-korsa u allura qisna bqajna flimkien. Fl-istess ħin aħna għandna pika kbira bejnietna u naħseb bdejna nibżgħu nieħdu xi deċiżjoni deċiżjoni stramba fejn naqbdu nitilqu u mmorru direzzjoni kontra lil kulħadd u nieħdu xi riskju u forsi nitilfu lil oħrajn.
L-ikel huwa importanti ħafna għaliex għax nużaw ħafna kaloriji Naħdmu l-ħin kollu, dejjem irridu naħdmu biex immexxu l-bogħod, jiġifieri l-ikel huwa importanti ħafna. Kemm jista' jkun dejjem nieħdu ikel diġà lest, imsajjar, iffriżat ukoll, kemm noħorġuh mill-friże u ndaħħluh ġol-forn u nieklu. Jiġifieri nippreparaw affarijiet bħal lasagne, mqarrun, ross fil-forn. pies, froġa, ikel frisk dejjem ħajkun aħjar għalik milli dried food, jiġifieri ħafna nies m'għandhomx forn fuq id-dgħajsa, jiġifieri mhux faċli biex isajru. Kemm jista' jkun Fuq id-dgħajsa wkoll nippruvaw inżommu t-toqol baxx, jiġifieri ma naħdux affarijiet żejda. Issa, meta tara l-ammont ta' ilma li għandek bżonn biex tħallat mal-pakketti tal-freeze dried u tara mad-dishes l-oħra li nieħdu aħna porzjonijiet lesti, huma kważi l-istess, jiġifieri. Dejjem ħa mmorru għal ikel frisk. Impossibbli nagħżel mument wieħed għal dal-Middle Sea Race, Rolex Middle Sea Race, imma hemm diversi mumenti li kienu sbieħ ħafna għalina, forsi ftit emozzjonat, emozzjonali wkoll. L-istart meta bdejna, Ħriġna mill-port, u mbagħad mumenti fejn naħsbu speċjalment li missierna qisu kien fuq id-dgħajsa magħna. Meta ħriġna mill-Straits of Messina, meta ġġajbjajna tilgħajna għal Stromboli, niftakar perfett, kien ovvjament kien matul il-lejl, ġifieri trid tikkonċentra ftit iżjed, u mbagħad meta meta tellajna l-qluħ l-A4 li huwa l-heavy downwind spinika tagħna ġejjin minn Lampedusa, konna qed intellaw speeds tajbin, kważi lħaqna r-rekord tagħna. fejn ilħaqna 17.2 knots kienet mument il-lallu ta' konna eċitati ħafna kellna il- il-qamar kien vera sabiħ, avolja kien satejta fil-ħodu, imxejna ħafna u naħseb l-aħħar biċċa speċjalment diħlin il-port. Diħlin il-port l-aħħar biċċa meta tara Irnexxielna, kważi lestejnieha u ġejna lura qawwijin u sħaħ.
Ħdejja għandi lil Murray li huwa l-iskipper ta' din il-boat li qegħdin taraw warajja. Din il-boat hija Awstraljana. Hija l-unika boat mis-Southern Hemisphere li qed tipparteċipa f'din l-edizzjoni u li pparteċipat darbtej. Din hija t-tieni darba ta' Mari. Mari, thank you for the, the accepting this for this interview. Uh, can you tell us something about your participation in this year's Rolex Middle Sea Race?